علاقے دے اندر ماشاءاللہ صفائی ستھرائی دا فل نظام ہے اساں ولاگ وی اج ماشاءاللہ انہاں دو سٹارٹ کیتے او سامنے دور دا راستہ انہاں فصلاں دی پرلی سائیڈ ریلوے دی پٹڑی دی پرلی سائیڈ دے آخری آرام گاہ دے نال اورلی سائیڈ دے کر کے روڈ اکثر تساں ساڈے ولاگ دے وچ ڈیدے ہوندے ہو سو تے اتھاں کہنا سسرا پنجاب لگا پے ماشاءاللہ میں اساں کے پاکستان کو صفا کر رہے ہونے کہ جی کہ توبہ نعوذ باللہ استغفار اللہ رات تیارے گزرن شاں فاں شاں فاں ساڑھے نال ہی تو نال کر کے بھاول پور ہے بھاول پور تیارا یعنی کہ انہوں نے سٹے کیا سٹے نے گرنیڈ سٹے کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے او تاں سٹا گئے تاں بھاول پور تے نال کے ساڑھے نال ہی ہے یعنی کہ تو ساڑھے ایک سٹی ایک سٹی تو بعد پرلی سائڈ دے ساڑھا بھاول پور ہے لیکن آپاں کیا نی سگے اللہ معاف کرے توبہ اے بہت خطرے دی صورت اے خطرے دی صورت تو اللہ پاک ہر مسلمان کو ایمان اے راون دی توفیق ڈے وے اپنا خوبصورت جا سرائیکی ولاگ سرائیکی کلچر دی شان تے تہاڈا بھرا اپنا پاک ولیج لائف دے پیارے نظارے کھو کے بیٹھے سے تھے تہاڈی سخت ضرورت اے سخت ضرورت اے ساڈا اے جگہ ساڈی خالی اے ساڈا فریج گھنی ساکو تساں جلدی جلدی کرے سو لائک کرے سو فالو کرے سو سبسکرائب کرے سو یوٹیوب چینل پاک ولیج لائف دی پیاری آواز حکم ریزو جلدی جلدی سبسکرائب تو کو خوبصورت جا ولاگ سارا سرا کی دیکھن کو مل سی فیس بک پیج تے ساری ویڈیو پہنچی پئی ہے تھوڑے اپنے برا سپیشل پرسن دی وہ فیس بک پیج سلیم کھوکھے والے کو فالو کرے سو محبتاں ڈیکھے سو تاکو ہر آنے والا نوٹیفیکیشن سا کو ساڑا ولاگ مل سی رہندا سارے سرا کی نظارے اپنے پیارے پیارے آج ماشاءاللہ کھوکھے جو بہ کے ولاگ سٹارٹ کیتے ہیں جتنے بھی یار دوست اب آپ نویں نویں سارے چینل تے ہیں انہاں کو دل دیاں گہرائیاں نہ تھوڑا برا ویلکم آکسی جی بسم اللہ جی آیاں دی خیر ہوے سارے سرا کی وسیب تے

جیڑھیاں تساں ڈٹھیاں وی نہ ہوسن ساڈے ولاگ اچ اوکے او سامنے ٹرالیاں لگیاں کھڑین کرینا لگیاں کھڑین مشیناں لگیاں کھڑین سب ہیوی مشینری آئی ہوئی ہے صفائی صاف پنجاب کرن واسطے ستھرا پنجاب اے بھائی اور یاد پن ستھرا پنجاب اے بھی ساڈے کیمرہ مین ہیں اے بھی ساڈے کیمرہ مین ہیں باقی اللہ پاک بہتریاں کرے سی آسانیاں فرمے سی راسو نال نال ویڈیو ساڑی سکیپ نہ کرے سو محبتاں دیندے راسو اپنے ولاگ سرائیکی وسیب سرائیکی نظارے جتنے بھی سرائیکی وسیب والے سرائیکی بھراسا گڑے دے پین جلدی دی سبسکرائب

اچھا ویوا ڈٹھے ہوئے نا ماشاءاللہ وی آئی پی اگلے کم چھکی آنن ماحول بنائی آنن ستھرا پنجاب دا وی آئی پی پروٹوکول لیتی آنن تے باقی تساں ایویں مزید محبتاں کریں دے راو راسو نال نال ویڈیو سکیپنگ نہ کرے سو ویور باہر آئے سے کھوکھے چوں تھوڑا باہر نکل آئے ہیں۔ اس سائیڈ دے سامنے ٹریکٹر ٹرالی کھڑی ہے تے سارے سرائیکی دے بھڑولے لڈیندے پئے ہن۔ اے بھڑولے لڈ کے ویسی آپ دے گھر گندم لوڈ کریسی ایندے اچ۔ اے گندم سیف کرن دا کنٹینر ہے ساڈا سپیشل۔ ول نال جانور تے ول گرین گرین ماحول تے ول خوبصورت جیہا کلچر۔ ایڈو سارے بزرگ ہوری ماشاءاللہ آپنیاں فصلاں اچ گھاہ وڈھن آئے کھڑن۔ ایتھے گھاہ کٹ کے سائیکل تے لوڈ کر کے تے لے ویسن اندر آبادی اچ۔ تے چوک دے خوبصورت دیاں رونقاں بہرحال ہن ماشاء اللہ اے اپنا چوک ہے تے انج اپنا کھوکھا ہے ایدے اپنا لمکا سوڈا واٹر ہے تے باقی گرمی دی شدت وی آئی پی ہے ٹائٹ ہے جیکو آدھن ڈو ڈے موسم صحیح رہ گئے بال ہن اوں تو بعد موسم گرم تھی گیا اج گرمی تھوڑی ٹائٹ طرح دی ہے باقی اللہ پاک بہتری کرے سی لگے پائے ہیں اے ہے سائیں اپنا لمکا پوائنٹ گرمی کا توڑ

سنگت ساتھ یار دوست احباب اے تاں والا اپنا پرانا ٹھی ہے سلیم کھوکھے والا یار دوست احباب کوئی آ ویندا ہے تے اوکوں پتہ ہونا چاہیدا ہے کہ بھائی واقعی اے پوائنٹ سلیم بھائی دا ہے تے ایڈو سارے بزرگ ہوری بیٹھن تھے اللہ دے ناں دے ڈیکھو جی کیا بن دی ہے سکون نال بیٹھن تھے لائٹ چلی گئی ہے تے اساں اپنے ولاگ کو دبی کھڑے ہیں زور دیتی کھڑے ہیں تے باقی اللہ پاک آسانیاں پیدا کرے سی مزید محبتاں کریندے رہے کرو ساڈے سرائیکی ولاگ کو سرائیکی ثقافتاں کو پیاریاں پیاریاں کو تاکو ہر آون والے نوٹیفیکیشن ساڈے ولاگ دے تاکو پیارے پیارے دیکھن کو مل سر راندے ٹھیک ہے ویور ویڈیو سکپ نہ کیتی کرو محبتاں وڈائیاں کرو خوبصورت جیاں تے تاکو پیارے پیارے نظارے تے تاکو پیارے پیارے ساڈے سرائیکی دے وسیب دے سرائیکی ثقافتاں دیکھن کو مل سر رانیاں اوکے ویور تے باقی کوئی غلطی کوتاہی تھئی ہووے بھرا کوں ڈیسو معذرت تے توکوں ایویں پیارے پیارے نیو ولاگ انجوائمنٹ کرویسوں راندے گرین گرین ماحول تے خوبصورت جا کلچر اپنا ولاگ سرائیکی وسے کیونکہ اپنی سرائیکی ہے سرائیکی کو پروموٹ کرنے روڈ تے آ گئے اسے ماشاءاللہ بندے بڑے غور نال ڈیدے پین ڈیکھ سین تا کام بنسی آمان ومن اللہ